Il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum, George Farrugia se jdurilna dawra tajba mal-etimoloġija tal-kelma fixxa u fl-istess ħin se naraw diversi tifsiriet li ġġorr magħha din il-kelma. Kif tisma' dil-kelma, x'tifhmu biha? Jew forsi tafu b'xi espressjonijiet idjomatiċi li fihom nużaw il-kelma fixxa? Bla dubju, il-kelma fixxa lili tfakkarni fil-Bella Donna, logħba bil-karti tal-logħob li konna nqattgħu s-sigħat magħha kull nhar ta' Sibt filgħodu mal-kuġini fid-dar tan-nanna. B'mod konċiż, Meta fil-belladonna il-plejer li jkun imissu jinzerta karta eżatt bħall-karta li jkun hemm fin-nofs tal-mazz, joħodha, jitfa' ż-żewġ karti bl-istess numru wiċċhom 'il fuq u fl-aħħar imbagħad meta jingħaddu l-punti dawn il-karti jkunu jiswew punt kull wieħed. Importanti imma li l-plejer jgħajjat il-kelma fixxa u aktar kemm jinzerta karti bl-istess numri aktar aħjar Ħalli jkompli jtella' l-punti. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti dwar l-etimoloġija tal-kelma fixxa. Jidher li l-kelma fixxa ġejja mill-Franċiż. Hija ta' oriġini Franċiża, fiche, u fil-Franċiż kienet tfisser dik il-metall, x'aktarx kien ikun ġej għall-punta, li kienet tintuża biex twaħħal xi ħaġa ma' xi ħaġa, twaħħal żewġ affarijiet flimkien. Tajjeb? Mill-Franċiż daħlet fit-Taljan u fit-Taljan saret fika jew fixxa. U oriġinarjament fit-Taljan kellha t-tifsira ta' oġġett żgħir li jintuża biex jimmarka xi ħaġa jew inkella biex iservi ta' sinjal għal xi ħaġa oħra. Xi ħaġa li sservi allura ta' sostitut għal xi ħaġa oħra, kellha dik it-tifsira oriġinali fit-Taljan. Però maż-żmien saret tfisser pedina tonda li x'aktarx kienet tkun magħmula mill-għadam jew inkella mill-avorju u kienet tintuża fil-logħba tal-karti Calabrezella Kif juri l-isem stess, Calabrezella ġejja mill-Kalabria u x'veru mill-isem ta' ta' pajjiż, l-Italja, ta' belt naħa t'isfel tal-Italja, il-Kalabria. Imma aktar tard imbagħad bdiet tintuża l-kelma wkoll f'logħob ieħor, fil-logħob tal-poker u fir-rulett, tajjeb, logħob li jintlagħab il-casino ngħidu aħna, logħob li jintlagħab għall-flus. U llum Saru jagħmluha m'għadhiex tkun bilfors tal-avorju jew inkella kif għedna ta' xi metall jew hekk, illum saru anke jagħmluha tal-plastik jew materjal ieħor. Issa, fil-Malti, it-tifsira fil-Malti, eh, skont id-dizzjunarji ewlenin, din il-kelma fixxa Għandha numru ta' tifsiriet, xi wħud minnhom forsi nismgħuhom ta' spiss, oħrajn rari tismagħhom. L-ewwel tifsira li jagħtu d-dizzjunarji tagħna, jiġifieri qed ngħid id-dizzjunarji ewlenin, għandek ta' Kulina u X'Veru, l-Dizzjunarju Malti-Ingliż u l-Miklem Malti ta' Erin Serracino Inglott. L-ewwel tifsira li jagħtu hija ta' pedina ġeneralment tonda li tkun lixxa fuq iż-żewġ naħat, u li tintuża fil-logħob tal-karti jew fir-roulette, mela allura hawnhekk hija imitazzjoni ta' munita. Imitazzjoni ta' munita. Issa, fiha nnifisha ma tiswa xejn, jiġifieri ma nistax naqbad din il-pedina u mmur nixtri biha, imma fil-kuntest li fih tkun qed tintuża tiswa u tissarraf tissarraf fil-flus. Tifsira oħra hija, u allura hawnhekk issa naraw kif wessat it-tifsira tagħha, hija kull xorta ta' marka eh, ħafna drabi tkun ikkulurita li tintuża f'ħafna lob. Lob li mhux assoċjat mal-flus, lob ngħidu aħna l-logħba tal-ludo, jew inkella d-damma. Aw min ġifieri għalih fixxa fisser propju id-damma. Akkolina imbagħad bħala tifsira oħra jgħid Iżda jkollha t-tifsira ta' mhux id-damma sħiħa, mhux id-dagħda sħiħa, imma dik in-naħa vojta ta' dagħda, għax aħna nafu li d-dagħda normalment ikollha n-numri fuqha, jgħid li hija xi kultant dagħda fuq naħa minnhom ikollha naħa vojta. U meta tilgħab inti u tiġi fuq din naħa vojta ma trebbħek l-ebda punt. Allura hemm l-idea li ma tiswa xejn din in-naħa. Erin Serracino Anglot ikompli ma' din it-tifsira fid-dizzjunarju tiegħu u jgħid, dak il-wiċċ bla siwi, speċifikament, jiġifieri dik in-naħa bla siwi ta' kaxxa, x'aktarx kienet tkun xi blokka tal-injam ta' xi kaxxa li titgerbeb fil-logħba tal-faraboi. Issa, skont Guido Lanfranco, din il-logħba tal-faraboi kienet tintlagħab fl-antik mit-tfal, kien ikollhom dinha speċi ta' kaxxa, tajjeb xi kultant anke kaxxa tas-sufarini jew xi blokka tal-injam, u fuq in-naħat tagħha, F'din il-logħba kienu jiktbu Sultan jew inkella Bojja jew Kastik. Jiġifieri jekk inwaddbu din id-dagħda u tiġi s-Sultan, jiena nkun nista' nagħti l-kastik. Tajjeb niddetta l-kastik. Jekk inkun il-Bojja jiena nisegwixxi l-kastik u jekk jiġini kastik nieħu l-kastik. Il-kastik normalment kien ikun xi daqqa hekk b'idhom jew inkella Lanfranco jgħid li xi drabi kienu jagħmlu maktub qisu b'xi għoqda fit-tarf u speċi ta' jagħtu xi daqqa xi daqqa bih. Issa Erin Serracin Onglotti jgħid li xi kultant dina l-ispeċi ta' ta' kaxxa ta' jeb ta' dagħda kien ikollha naħa minnhom vojt u allura ma kien bla siwi. U forsi minn hemmhekk per estensjoni ħarġet it-tifsira ta' xi ħaġa li ma tiswa xejn, bla valur. U għalhekk naħseb l-aktar li nużawha f'dal-kuntest jiena fl-espressjoni ġejna fixxa. Tlifna kollox. Jew inkella xi kultant ngħidu ġietu fixxa fis-sens ta' ma rnexxilux, għaffiġa. U kif għadna kif smajna, waħda mill-espressjonijiet l-aktar popolari hi ġie fixxa jew sab ruħu fixxa, bit-tifsira ta' tilef kollox. u appuntu għalhekk tispiċċa fixxa, għax fir-reġistru tal-logħob, il-fixxa, minkejja li minnha nnifisha ma tiswix flus, jekk toħroġha barra mill-każinò, f'dak l-ambjent għandha valur u tista' tissarraf fi flus. Anke fil-Franċiż, pereżempju, jekk tkun qed tilgħab il-poker, kapaċi jgħidlek jekk għandekx ħafna fixx, bit-tifsira ta' ħafna ċipep li jissarrfu fi flus. Fil-Malti għandna xi espressjonijiet oħra ħelwin bit-tifsira ta' tilef kollox. Ġieli smajtu bl-espressjoni tilef il-qaleb u l-ġbejna? Din l-espressjoni fiha wkoll storja interessanti. Il-qaleb huwa dak il-kontenitur, qisu qoffa ċkejkna, li fih tinżamm il-ġbejna. Illum il-qaleb issibu magħmul mill-plastik, iżda dari, meta r-riżorsi kienu aktar limitati, kien ikun magħmul mill-pjanta tas-simar. Li kien jiġri hu li kien jinqabad il-weraq niexef tas-simar, jiġi ffurmat b'tali mod li jifforma qoffa ċkejkna u wara l-ġbejna titpoġġa fiha. Madankollu, kif tistgħu tobsru, dil-qoffa xejn ma kienet tkun soda. Anzi, kienet tkun fraġli ħafna. B'hekk, jekk il-qaleb jisfronda jew jitkisser, missirijietna kienu jitilfu wkoll il-ġbejna għax taqagħlhom mal-art u diffiċli jsalvawha. Illum, mela, xi ħadd li jitlef il-qaleb u l-ġbejna mhux biss ikun tilef dak li ma tantx huwa bżonnjuż, iżda jkun tilef ukoll affarijiet li huma aktar prestiġġjużi. Qawl ieħor b'tifsira simili hu Għal musmar tilef in-nagħla. Niesna hawn riedu jfissru li għal ħmerija, għal ħaġa li ma tiswa kważi xejn, spiċċa tilef kollox. Meta tikkumpara l-musmar man-nagħla, żgur li l-musmar huwa insinifikanti ħdejha. Għal xi ħadd li wkoll ikun spiċċa fixxa, tant li ma jkollux l-aktar affarijiet bażiċi x'jilbes, Għadek tisma' lil min jgħid li spiċċa b'id waħda quddiem u l-oħra wara. B'hekk, tant kemm ikun ftaqar, litteralment ikollu jitfa' id waħda quddiem u l-oħra wara biex jgħatti l-partijiet privati tiegħu. Tlaqna issa nkomplu nisimgħu aktar tifsiriet interessanti tal-kelma fixxa. Però tiskanta sibt aktar tifsiriet marbutin mal-kelma fixxa. Eh, waħda li kont nafa, din pereżempju l-kelma fixxa tintuża wkoll bħala espressjoni f'logħba partikolari tal-karti li ħafna jirreferu għalija bħala bella donna, ma nafx jekk hawnx min jirreferi għalija b'xi isem ieħor, però fil-bella donna żgur di tintlab xi bej tnejn min-nies jew jew aktar tajjeb u tintuża l-espressjoni fixxa meta xi ħadd iwaddab karta. Tajjeb, u l-ieħor ikollu l-istess karta, qisu speċi ta' bħal meta konna nilagħbu l-logħba snap. Ikollok l-istess l-istess karta, tajt fixxa u tieħu l-karti u allura tiġbor aktar punti. Tajjeb, eh, tifsir oħra li tiha Erin Saracino Nglott hija id-dar ta' karta tal-logħob jew stampa li t-tfal itajru minn fuq subajhom f'xi logħbiet li kienu jilagħbu. Jiena niftakarni meta konna konna żgħar, kien ikollna l-kupuni u x'veru naħa minnhom minn daw il-kupuni kienu kien ikun fih stampa, in-naħa l-oħra kienet tkun l-istess tal-kupuni kollha. Konna ntajruhom minn fuq subajna, konna ngħidu wiċċ jew ġejjen. Jekk inti tajt wiċċ, dawk li jiġu bl-istampa toħodhom l-ġejjen imbagħad jilgħab ta' warajk. Issa skont Erin Serracino Nglott, dik in-naħa fejn ma jkunx hemm l-istampa ma tkun dar l-istampa, tajjeb, tal-karta, dika jgħidulha fixxa wkoll. Aquilina jagħti tifsira oħra tal-kelma fixxa u jgħid li din hija ċ-ċappetta li sservi biex tiftaħ il-bieba żgħira ta' tieqa. Hawn ċertu twieqi li jkollhom dik il-bieba żgħira, dik ix-shutter wara, u Aquilina jgħid li ċ-ċappetta ta' din il-bieba żgħira tat-tieqa tissejjaħ ukoll fixxa. U l-aħħar tifsira tal-kelma fixxa tiegħha nsibuha fid-Dizzjunarju ta' Falzon li jirreferi għad-Dizzjunarju ta' Magri, Magri jgħid li l-kelma semagħha Għawdex. U Għawdex semagħha bit-tifsira ta' tip ta' ftira. U fil-fatt, De Soldanis fid-dizzjunarju tiegħu id-Damma li kitbu lejn nofs is-seklu tmintax, isemmi wkoll din il-kelma, fixxa, jekk inti tfittex fid-dizzjunarju, fixxa ħa jibgħatek fil-kelma, fil-lemma fexxa. U li jista' jkun hija l-istess kelma, tajjeb? U f'dan is-sens però jtiha wkoll De Soldanis fis-sens ta' ftira u jagħti wkoll il-mod kif kienet issir din it-tip ta' ftira.